Алтынчы форум, соңгы чыгарылыш. Әйдәгез әле, җәйне яңадан искә төшерик. Җәй безнең БТТ форумына башланып китте. 2020 елның э, форум җырлары һәм биюләренең презентациясе булды. Җанлы сәләтне Шарафиев Рамил алып барды. Ә мин репортажлар гына төшердем, кунак булып та кермәдем. Икенче форум, иҗат биләр форумның 5 еллык юбилее иде. Анда Актер Головин килде. Сәләтнең заманча гимны яңгырады. Җиргә төреп йөрәкләрне асмын дустым.
Ә, Җанлы сәләт чыгарылышының рекорды 1 сәгатьтә 4 минутлык чыгарылыш булды. Ләкин анда да мине кунак итеп чакырмаганнар иде. Сәлам дуслар, эфирда 3-нче форум яңалыклары. 3-нче форумга 8 төп алан килде. Асыл гаилә проекты узды. Яшь йөрәкләр спецпроекты үзләренең э, махсус спектакльләрен форумда тәкъдим иттеләр. Илна Софиуллин ахыры концертта үзенең чыгышын күрсәтте. Җанлы сәләтнең алып баручысы Илсур Нафиков иде. Хәтта ул да мине эфирга кунак иттереп чакырмады. Дүртенче форумда безнең медиа лабораторияләр бар иде. Ул форумга Элвин Грей килде. Иң озын форум иде, ул бераз килсә 6 көн дәвамында барды. Һәм җанлы сәләткә мин Элвин Грейдан интервью алдым. Мине беркем дә кунак иттереп чакырмады шунда. Бишенче форум. Президентыбыз Миннеханов Рөстәм Нургали улы килде. Сәләт утарында беренче помидорлар кызарды. Булар икесе белән бәйле микән? Ярар. Ул форумда җанлы сәләтне 24800 кеше карады. Рекорд. Кызганычка каршы мин ул чыгарышларда кунак булып килә алмадым шул менә. Алтынчы форум безнең РДШ белән бергә эшли. Һәм соңгы кичәдә безнең Жукбокс төркеме чыгыш ясаячак. Вәсез килсә, имә менә җанлы сәләттә Рөстәм абый Миннеханов кунакта булды. Кичә генә көн әле Тимур абый Сөләйманов булды. Мин хаман юк, хаман мине кунакка чакырмыйлар. Мин барыбер эфирга эләгәчәкмен.

Ал, әйдәгез, тагын бер кат алкышлап алыйк әле. Ләйсән апа, Тимур абый. Ләйсән апа инде сәләттә 60 тапкыр булган. 18 яше тулгач, 15 төрле эштә эшләргә өлгергән һәм студентлар язы конкурсы җиңүчесе. Ләйсән апа һәм Тимур абый ул үзегез күреп торасыз, көндә төсле-төсле күлмәкләр кия, гитарда йомык күз белән уйный ала һәм автор башкаручы һәм менә дигән егетебез Тимур абый, Ләйсән апа, әфәрин сезгә. Һәм инде исәнмесез! Исәнмесез, хәерле кичләр, сәлам барчагызга да җанлы сәләт, җанлы сәләт дәвам итә. Янәдән безнең чыгарылышыбыз бүген инде әз генә шундый моңсурак, чөнки форумның, лидерлык биләр форумның һәм гомумән менә монда сәләттә, биләрдә без төшергән җанлы сәләт, Нең соңгы чыгарылышы. Без Э, әйтеп китәм тагын бер кат э, сез безне вконтактеда яки ютубта карый аласыз һәм инде комментарийлар яза аласыз монда инде э, комментарийлар гүзәл апа усмановадан безгә җиттеләр җанлы сәләт командасы сез әфәрин сәлам ислам абый җанлы сәләт командасы әйдәгез әле үз үзебезне алкышлап алыйк әле сез шундый шундый әфәрин һәр бер берегез кемнәр монда бу студияда минем белән бергә мин монда бер үзем генә түгел монда Э, шәп зур команда эшли һәм инде э, башлар алдыннан һәрвакыттагыча без рәхмәтләребезне э, белдерәбез безнең партнерларыбызга һәм алар турында әйдәгез әле мин сөйләп китим бик зур рәхмәт яшьләр дипломатия академиясенә шулай ук россия мәктәп укучылары хәрәкәте бөтенроссия иҗтимагый дәүләт балалар яшь үсмерләр оешмасына созвездие йолдызлык ачык республика күләм телевизион яшьләр фестиваленә Татар радиосы милли радиостанциясенә, Таттелеком операторына шулай ук рәхмәт безнең партнерлар югары мәгълүмати технологияләр һәм мәгълүмати системалар мәктәбенә программистлар мәктәбенә мәскәү политехника университетына һәм алып баручылар өчен э, минем өчен ягъни бүген махсус итеп э, махсус э, кием тәкъдим иткән безнең яраткан менә аларга йөрәкләр Сәләт Стор. Сәләт Стор, менә күрәсез, монда Сәләт дип язылган. Ә, шәп кенә футболка. Кичә башка футболка иде, бүген яңа футболка. Һәр көн ә, юк. Ишетәсезме? Кемдер кемдер шакый. Ә, кая, кая шакыйлар? Так, ялгышмасам, ялгышмасам, монда нәрсәдер Ого! Вау! Фаиль абый, синме бу?
Әйттем бит, әйттем бит эфирга эләгәм дип. Э, сәлам Фаиль абый. Син ничек монда килеп җиттең? Мин анда портал ниндер бар, ялгышмасам. Мин репортаж төшерүгә диванның астына кереп яттым, эфирдан калмыйм әле дип. Мин сине күрмәдем, син монда ничә сәгать көтеп утырасың бу бу мизгелне? Беләсеңме, менә йокы туйганын сизәм. Димәк, инде бер якынча 3 сәгать тирәсе ятканмындыр. А, йоклап алдың.
Ярый, Фәрин, йоклап алдың, ял итеп алдың. Рәхим ит эфирга. Әйе, эфирда керде, чыкты рубрикасы.
Афәрин.

Сез монда рәхәтләнеп кондиционер астында утырганда, мин тегендә кырда, тузанда, кояшта йөрергә туры килә. Мәктәп кайчан мин дә шушы студияда гына утырып, үзебезнең тамашачыларны сөендерермен микән дип уйлаган идем. Ниһаять килеп җитте ул вакыт. Әйе, менә бу әйе, алкышлар, алкышлар һәм мин беләсез, мин шуны әйтәсе килә, әлбәттә монда алып баручылар үзгәрә, анда Радиф абый, Рүзәл абый, Илсур абый, Рамил абый, хәзер мин, ә син бит монда, җәй дәвамында. Әйе. Мин әйтердем, син бит җанлы сәләтнең талисманы. Шундый. Син һәр һәр чыгарылышта син бар. Син бар, шуңа күрә сиңа бик э, зур афәрин, бик зур рәхмәт. Һәм э, менә син 6 форум дәвамында монда ничек сиңа форумнар? Сөйләп кит әле безгә. Ис китмәле, беләсең, иң кызыгы нәрсә, алар берсеннән берсе нык аерыла. Гадәттә инде э, мин уйлаган идем теге бер эшкә ияләнеп, бер эшкә күнгәннән соң барысы да бер төрле барыр дип. Юк, юк, монда нәрсә чыгыштан чыгышка аерыла мисал өчен алып баручы икенче булгач аның алмаштырып торгач спецификасы бүтән шулай бит безнең инде шулай. Э, тамашачылар беләләр инде безнең интерлар э, алмашып тора шуңа күрә э, һәрвакыт эзләнүләр һәрвакыт каяндыр яңа мәгълүмат эзләү табу фактлар һәрвакыт яңарып тора шуңа күрә бик кызык менә анысы бик мөһим теге иҗат кешесе өчен бер эш белән генә шөгыльләнеп үзеңне яндыру ихтималы бар бит ә монда андый Андый хәл була алмый дип уйлыйм. Армадыңмы? Юк. Кайтасы киләме? Монда киресенчә без бит инде э, килеп китеп йөрибез һәм монда килгән вакыт ул киресенчә эш вакыты түгел, э, энергия алу вакыты сыман дип уйлыйм мин. Мин килешәм, килешәм синең белән. Ә шундый провокационный вопрос, менә сорау, бу алты форумның берсесе бармы? Иң яраткан форумның?
менә бусы
бу юк провокация ләкин менә бүгенге бу ике көндә бик кызу бит инде шулай бит һәм әле бүген генә уйладым әйтәм ой бер форумда яңгыр яуган еш шундый рәхәт булган дип уйлап куйдым әйе бәлки ялгышылмасам берничә форумда булды яңгыр рәхмәт һәм инде күп кенә без күрдек репортажлар син төшергән менә шул репортажлар төшергән вакытта берәр нинди кызыклы хәлләр булдымы соң шул турыда э, тамашачыларга э, кызык бит инде ул за кадром нәрсәләр була. Бер кызыклы хәл булды, мин инде
эфир вакытында кровать астыннан килеп чыккан идем берсендә һәм микрофоным төшеп калды. Анысы үзенә бер кызыклы хәл булды. Э, калган инде ул һәрвакыт кызык. Чөнки ул бит тере аралашу. Без инде э, теге нидер э, әзерләнгән җаваплар, әзерләнгән сораулар бирмибез. Без менә хәзер монда һәм хәзер дигәндә инде бирәбез сорауны һәм шуңа күрә ул һәрвакыт кызык. Чөнки ул җанлы.
Җанлы, иң мөһиме сәләт, җанлы репортажлар. Ярый, рәхмәт. Һәм инде менә рубрикларда бик күп мәзәкләр. Әле син э, монда сәл безнең кичә кичке чара узды. Белгәнемчә, син дә әзенә сәл кешеләргә булыштың. Теге мөмкинчелек булса, син булышасың, ниндер мәзәкләр уйлап табасың. Репортажлар э, һәрвакыт мәзәкләр. Ничек э, уйлап табасың син ул мәзәкләрне? Бармы синең берәр нинди шундый лайфхак дип әйтик инде монда
мәзәкләр уйлап табуга килгәндә им ул бит инде әйтергә кирәк квн мәктәбе барыбер да үзенекен итә әлбәттә ничә еллар буе аның белән шөгыльләнгәч гомумән тамашачылар өчен дә бәлки кызыктырыр һәрбер мәзәкнең аның үзенең бер төзелеше бар аның үзенең бар схемасы шулай бит һәм инде ул теге бер ияләшкәннән соң ул автомат рәвештә теге башта кереп кала һәм инде теге сүзләрен генә салып куйсаң теге мәзәккә килеп чыгарга мөмкин Ну, һәр вакытта тешләмим. Һәр вакытта. Һәм импровизация. Импровизация, әлбәттә.
Импровизация кирәк. Әйдә хәзер дә синең белән сүзли. Уен муен, уен муен уйнап алыйк әле. Уже исеменең импровизациясе көчле, уен муен. Әйе.
Һәм безнең хәзер сиңа дүрт дүрт сүз әйтергә кирәк булачак. Хәзер хәзер без яңа сөрәннәр уйлап табабыз. О, яңа дүрт булачакмы, егетләр? Дүрт, ярый. Димәк, дүрт дүрт булсын. Хәзер син э, дүрт сүз әйтәсең. Вот нинди сүзне телисең, менә шуларны әйтәсең. Аннарсың без кайбер сәләттә инде булган сөйләмнәргә э, кушабыз ул э, сүзләрне һәм карарбыз нәрсә килеп чыгар. Әйдә, әйдә беренчесе китек. Әйдә, сөрән булгач инде ул бөтен аланара борчып торган сүз булырга тиеш. Ул әлбәттә душ. Душ.
Беренче сүз язып куйдык. Супер. Икенче сүз. Кондиционер.
Кондиционер бу иң актуаль э, һәм кирәкле әйберләр Әйе. форумда, э, шуңа күрә без аларны кулланабыз. Кондиционер икенче сүз булды. А, Корылтай булсын әйдә, сәләт. э, Сәләтнең иң зур Иң- чатыры, иң зур чатыры, әйе. иң шәп чатыры дип әйтик. Кем- Анда кондиционер юк? Менә кушсак душ та кондиционер та булса. Менә корылтайда душ та булса. Ә һәм һәм җанлы сәләт. Вау, өченче, дүртенче сүз җанлы сәләт. Димәк, тагын бер кат. Беренчесе буллы душ, икенчесе кондиционер, өченчесе корылтай һәм җанлы сәләт. Димәк, хәзер безгә егетләр Монда текст булачак безнең экранда ялгышмасам. Һәм син Шул текстны, шул серианы менә нәкъ менә күз алдыңа китер, син хәзер Алан директоры, өлкән әйдаманы, син балалар белән бергә бу серианны кычкырасың. Биредә без Алар минем янымдамы? Алар синең яныңда, башка аланнар барысы да сине тыңлый һәм әзерме барысы да?

Әзер. Юк, монсы... Югалтты, качты бу тиз генә. Әй, әй, без көтәбез.
Беренче сүрән миңа бик ошады. Э, нәрсә? Әзер? Димәк, карыйбыз. Егетләр әзер диләр. Без инде әзер, ә сез әзерме? Сез дә үзегезнең, э, бәлки, менә комментарийларда А, мөхтәрәм әйе, булмаса, әйе. әйе, язырга мөмкиннәр, Монда комментарийларда язалар, берәтер яңа комментарийны яңа Ай- Айгөл апа Габдрахманова, Рафис Нуруллин, а, Гүзәл апа Османова. Ны- Кемнәр безне карый? Әйдәгез, э, берәр сүрән уйлап табып языгыз әле комментарийга. Ә без э, әзер булмасак, без әле комментарийдан укырбыз сезгә э, сүрәннәрегезне. Ул сүрән э, форумга багышланган, берәр нинди аланга багышланган була ала яки м, чатырга мәсәлән, чөнки Фаилә буй монда корылтайга әйе күпләр бәлки ашханәгә багышларлар шулай бит ә, ашханәгә һәм беләсеңме ә, белгәнемчә монда иң яраткан ризык сәл кешеләрнең ул булочка со сгущенкой белән әлбәттә әлбәттә сгущенка белән булочкага безгә сөрән кирәк минемчә берничә син күргәнең бармы аны ничек иттереп башлыйлар башта менә бер менә тешләр алдыннан һәрбер сәл кешенең һәрбер әйдәманың башына бер генә фикер сгущенка булса ярар тешли хоп Сгущенка, и инде... Син шулай сөйлисең, минемчә нинди бер реклама төшерергә кирәк, менә шундый замедленный кадрлар, анда тәмле килеп чыкты инде. Тәмле килеп чыкты, син аны ашыйсың, анда сгущенка. Э, нәрсә егетләр? Без әзер. Все, без әзер. Димәк, Рәхимит икенче сөрән, Фәйләбай. Менә калса алар сизделәр безнең вакытсызганны. Әйе, бу подстава иде. Әйдә. Ә, ол да гөл хай, мында кондиционер, шуны бел хай. Ол да гөл хай, ол да гөл хай, мында кондиционер, шуны бел хай. Әйе, бу теге ритмга туры килмәсә дә бик шәп, э, бик шәп э, һәм мында кондер, кондиционер, без кондер дип әйтә алабыз. Миңа калса кондер, кондиционер булган кычкырып әйтергә ярамый, чөнки кычкырып тулачак. Әгәр дә Аллай кычкырса, бу чатырда 5 минуттан соң ул тулы булачак, э, сәл кешеләр белән. Ох, чыннан да кызык көннәр, э, дуслар, монда плюс 30, плюс 30-31 га кадәр, әйе, 31 га кадәр әйе җылына. Әле ул һава торышы 30-31 градус, әйме, амандагы мөхитнең температурасын алсаң, сәләтләрнең сәлкешләрнең температурасын, о, әйе. Как раз безне хәзер Кем душ, без душ! Кем душ, без душ! Димәк, безнең душның да сөрәне барлыкка килде. Хәм әйдәгез, э, соңгы сөрән. Мөмкин булса, син бит дүрт сүз әйттеңме? Мин инде хәтерләмим. Әйе, әле Кайсысы безнең душ булды, кондиционер Кондиционер булды, булды. корыл. А, чү. Мгм.
Җанлы сәләт булсын! Бергә булсын! Супер.
Хәзер минемчә без э, кичке ашка барган вакытта менә шулай әйтеп була. Җанлы сәләт булсын. Җанлы сәләт булсын. Җанлы сәләт булсын.
Барыбер барлык сәләткәчләр бергә булсын. Гущонкалы булсын.
Гущонкалы булсын.
Фаил абысы, бик зур рәхмәт сиңа. Рәхмәт үзегезгә. Бик шат идем сине күрергә монда. Рәхим ит. Бигрәк рәхәт икәнсең. Тагын чакырыгыз, яме? Чакырырбыз, әлбәттә.
Мин дә чакырам сезне кырга. Кыскырда инде. Кыскырда, но ләкин э, бик комфорт э, диванда утырабыз. Димәк, бик зур рәхмәт Фаил абыйга, тагын бер кат алкышлап алыйк әле. Хәят егетләр, кызлар, мин бит әйткәнемчә, Фаил абый ул бит инде җанлы сәләт эфирларының талисманы, ул һәр эфирда э, сез аны күрә аласыз. Без алып баручылар һәрвакыт үзгәрәбез, ә менә ул чыннан талисман. Һәм инде Э, хәзер без э, сезнең белән бергә бер видео ролик э, карыйбыз ул да булса лидерлык бильярд форум турында ролик безнең инде бүген дүртенче соңгы көн форум узып та китә ләкин әйдәгез әле аны хәзер искә төшереп алыйк игътибар карыйбыз

Әйе, менә шундый искиткеч э, ролик э, әзне искә төшердек э, узган көннәрне лидерлык биләр форум һәм шуны әйтергә кирәк, менә бу видеороликны безгә Россия мәктәп укучылары хәрәкәтенең медиа командасы әзерләде, бүләк итте. Рәхмәт сезгә, әфәрин. Дуслар, без дәвам итәбез һәм безнең киләсе рубрика ул да булса сәләтле кунак. Сәләтле кунак сәхифәсе биредә сәләт яшьләр үзәге директоры, штаб җитәкчесе Айгөл апа Габдрахманова. Алкышлар! Айгөл апа, мин, мин бик шат сине күргә. Мин монда э, икенче чыгарылыш алып барым һәм иң шәп кунаклар миндә дип уйладым. Кичә дә, бүген дә. Рәхмәт, Ислам абый. Барызга да сәлам. Сәлам безнең караучылар. Сәлам, сәләт. Әйе, безнең караучылар монда. Сез дә э, исегезгә төшерәм, комментарийлар языгыз. Бәлкем Айгөл апага нинди дә булса сораулар булачак. Айгөл апа, традицион сорау, кәефләр ничек? Шәп!
Алда гөл, алда гөл. Үзеңә кычкыруы авыр. Якында тагын кешеләр булса әйбәт. Әйе.
Әйдәгез бергә, тагын бер кат, бергә. Айгөл апа, кәеф ничек? Шәп!
Алда гел һәй, алда гел һәй, монда рәхәт, шуны бел һәй. Алда гел һәй, алда гел һәй, монда рәхәт, шуны бел һәй. Ис киткеч.
Менә хәзер чыннан да шәп. Айгөл апа, соңгы көн, соңгы форум. Э, Моңсумы сиңа? Бераз гына моңсурак, чөнки без Җәй буе монда, Биләрдә һәм, гомумән, ел буе инде хәзер без Биләрдә, чөнки фәнсәр дә бар. Ләкин сәл кешеләр булган чакта кыр ничектер үз атмосферасы белән үз мөхитендә яши, ә инде сәл кешеләр иртәгә кайтып киткәч, без үзебез генә калгач, бераз гына бушаеп китер. Һәм, ләкин бу теге бик үк моңсу, елый торган вакыт түгел. Бу бер җәйнең узуы, икенче җәйгә әзерләнү башлавы, әй, шуңа күрә бу табигый момент. Моңсуланабыз бераз гына, ләкин алга таба яңа көчләр җыя башлыйбыз. Әйе, ә менә син э, алты форум дәвамында монда. Э, әйе. Менә иң теге исеңдә калган мизгелләр бармы? Менә бу барлык алты форумның. на алсак, бәлкем ул ачылу тантаналары, бәлкем ул ниндер э, чара, бәлкем ул ниндер дөресен генә әйткәндә барысы да теге бер җәй кебек бара минем өчен топ өч топ э, өч әйтә аласызмы шулай теге әлбәттә беренче көн әлбәттә беренче көн беренче форумның беренче форумның беренче көне чөнки яңа сәл кешеләр килгәндә мин хәтерлим бераз гына барыбер дулкынланабыз ел сайын бер ай бер эшләсәк тә Ел саен дулкынланам, чөнки яңа әсәр кешеләр килә. Өченче смен вакытында без билгеләдек шәмәхә футболкалар һәм икенче, өченче дәрәҗәләр белән безнең әйдаман баш җитәкләрне һәм шул моментта истә калды, чөнки бу елны аеруча бик күп иде ул шушы билгеләргә ия булган кешеләр һәм без аларны озак итеп рәхәтләнеп бүләкләдек. Һәм өченчесе ул кичәге планерка. Кичәге планерка?
Әйе. Килешә, мин дә анда булдым. Әйе. Бик шәп булды. Аерым рәхмәт шул планерка өчен э, сезгә, безгә дә шундый э, бәйрәм булды э, оештыру комитетына. Э, һәм инде менә сәләткә беренче генә килүчеләргә син нинди менә кемдер карый мәсәлән э, безнең җанлы сәләт эфирларын ә сәләттә булганы юк һәм гомумән әти әниләргә ниндер киңәшләр бирә аласыңмы? Кемнәр әле сәләттә булмады? Шушы бәхетне һәрбер кешегә татырга дип теләр идем. Рәхәтләнеп рәхим итегез сәләткә, сәләтнең аланнарына, сәләтнең форумнарына, сәләтнең проектларына, сәләт йортына, сәләт клубларына, гомумән сәләт мөхитенә, сәләткә рәхим итегез. Һәм бер дә курыкмагыз, кыюрак булыгыз. Әгәр дә сезнең килү яисә катнашу теләге бар икән, андый мөмкинлек һәрвакыт бар һәм һәрвакыт табыла. Үз фикерләрегезне җиткерер өчен һәм без әйтәбез, сәләт мөмкинлекләр мөхите, шушы мөмкинлекләрне без һәрвакыт тудырырга әзер. Шуңа күрә рәхим итегез, без барыгызны да көтәбез. Мин бары тик әфәрин! Әфәрин! дип әйтә алам. Айгөл апа, без синең белән әле дәвам итәбез. Әлегә, дуслар, без сезнең белән видеоролик карап китәбез. Ул да булса Сәламнәр сәхифәсе. Карыйбыз. Килә алмаган дуска Салахиев. Кемнәр безне таныды? Сәлам! Пермь өлкәсенә Барда районына зур сәлам! Сәлам!
Аспарух, 4 форум кызларга сәлам!
Килә алмаган дуска, Салахиев Ралифка сәлам! Киләчәк сәлкешләргә сәлам! Космонавтларга җирдән сәлам! Үз сүземә сәлам! Бабай һәм нәнәй сәлам! Сәләттән сәлам!
Менә шундый сәламнәр, Айгөл апа. Шәп. Таныш кешеләр күрдеңме видеода? Әлбәттә, барлык сәл кешеләрен дә. Барлык сәл кешеләрен дә һәм Җәүдәт абыйга да э, сәлам җиткерделәр. Ә Җәүдәт абый ул һәрвакыт безне карый, шуңа күрә без аерым һәрвакыттагыча Җәүдәт абый Сезгә кайнар сәламнәр җиткерәбез. Сәлам, Әдип Әлмир.
Сәлам, Әдип Әлмир. Айгөл апа, әйдә, э, беләсеңме, бер уен уйнап алыйк әле синең белән. Э, монда бит инде шуны әйтергә кирәк, син э, хәр ачылу тантанасында, хәр ябылу тантанасында, син сәхнәдә, син барлык сәл кешеләргә Э, теләкләр телисең, әләмнәрне без төшерәбез. Хәм инде хәзер э, беренче көнне безнең шундый кичке чара иде, ышанам, ышанмыйм. Әйе. Анда безнең директорлар сәхнәгә чыга иде һәм берәр факт әйтә идек шул директорлар турында. Хәтерлим. Әйе, ә балалар инде җавап бирергә тиешләр иде. Шаналармы ул фактка юкмы? Һәм инде хәзер синең турында да безнең аны җавапта фото булачак. Мин сиңа сорау сорыйм, син әйтәсең, ышанасыңмы аңа, юкмы? Синең турында булачак. Менә кара әле, менә 2022 елда беренче форумда Һөнәрләр биләр формында син сәхнәдә басып тордың. Ачылыш тантанасы. Син сәхнәдә. Хәм синең башыңда сәләт биләр форм кепкасы, мерч. Бу чыннан да шулаймы, юкмы? Юк, ышанмыйм, ышанмыйм. Ышанмыйсың?
Ә синдә син хәтерлисең, бер нәрсә дә юк идеме? Эшләпә бар идеме? Юк, минем баш киеме юк иде. Мин гадәттә сәхнәгә баш киемсез чыгам. Ах, ярый, әйдәгез кар, э, карыйк дөрес җавапны. Чыннан да дөрес. Ну, әфәрин Айгөл апа, супер. Просто синең монда мерч, э, безнең толстовкалар, анда жилеткалар, мин уйлаган, бәлкем син хәтерләмисеңдер э, һәм кепканы яра. Ну, беләсең, бу би- э, бик гади сорау иде. Ә, Әйдә, э, теге бу ел бу елгы сораулар гади. Без 2019 елга күчик. 2019 ел, ел шулай ук лидерс биләр форум, лидерлык биләр форум, беренче көн ачылыш тантанасы. Димәк, һәм Ага. синең ә, син кидең ә, 2019 елның биләр форумның толстовкасын. А, Ышаныйк, әйе, мин шушы ачылу ябылу тантанасына Бу ме- ачылу тантанасы. Әйе, мерчларга ме- мерчларны киергә тырышам. Ышанам. Әйе. Син ышанасың. Кем Әйе. ышана монда залда? Шулай ук. Кем ышанмый? Монда 50-га 50. Карыйбыз дөрес җавапны. Юк, монда мерч түгел. Э, күрәсең, анда артта кемдәдер мерч, кемдәдер юк. Һәм э, синең шундый розовый жилетка. Һәм беләсең, шуны әйтергә кирәк, бу бит 6 форум. Э, Әйе. Беренче форумда син 100% ачылыш тантанасында толстовкаң бар, ә менә 5 форумда, 6 форумда бәлкем ул стиралкададыр. Монда минем Барселона толстовкасы. Барселона, син Барселона өчен җан атасың, футбол командалары арасында. Юк, Барселон шәһәре. А, Барселона шәһәре.
Ярый, аңлашылды. Хәм, хәзер соңгы фото булачак. Безнең булды 22 ел, 19 ел, ә хәзер без Сәләт Раушан аланына 2013 елга күчәбез. Син хәтерлисең ул елны? Ә, хәтерлим, 2013 ел без синең белән булдык. Нәк шулай. Ул августта иде, чөнки анда универсиада иде. Әйе. Хәм без э, Сәләт, син директор идең, мин өлкән идем. Нәк шулай, мин директор идем, шундый кызыл футболкада. Э, син дә кызыл футболкада өлкән айдаман һәм раушан 2013 ачылу тантанасы бара һәм синең киемнәрең без бүгін киемнәр турында сөйләшәбез а син әйтә аласың сразу шулай мин кызыл футболкада булганмындыр юк мин сиңа айтам э, мында өч э, факт барысы да булырга тиеш синдә кызыл футболка Кызыл шорты һәм кызыл бандана. Бу дөресме, юкмы, ышанасыңмы? Бу дөрес, мин ышанам, чөнки минем кызыл шорты бар иде, универсиададан ну, калган. Бардыр инде, ачылу тантанасында. Универсиададан калган, һәм мин аларны кызыл футболка белән теге комплект итеп киеп йөри идем. Ә бәлки бандана, ә бандана...
ак төстә булгандыр, яки кепка. Син бит ачылу тантанасына кимисең баш киемнәр.
Ул бандана кызыл төстә булырга тиеш иде, чөнки мин банданаларны яратмыйм, ә аны миңа бүләк иткәннәр иде э, шушы сменаның беренче көнендә. Ага. Миндә ул юк, гомумән, банданалар. Ул бер генә бар иде, һәм ул кызыл иде. Димәк, син бу фактларга ышанасың? Әйе, ышанам.
Ышанасың. Димәк,

Син каршы түгелме? Без үткәрәбез. Син бит һәрвакыт әләмнәрне төшергә дип әйтәсең, әләмнәрне күтәргә. Без хәзер җанлы сәләт әләмен э, төшерәбез һәм мөмкин булса Азат абыйсы, әйдә Айгөл апага син бу бауны бир һәм без алкышлап алабыз һәм күчәбез. А, э, э, э, кем әйтә? Фразаны син әйт, син әйт. Игътибар әләмгә һәм 2022 елның җанлы сәләт әләмен Төшерергә. Торыгызга кирәк. А, сен- Без торсак, а, аха, ярый, я. Күпне белергә ул, яңа дуслар таба. Әйдәгез бергә җырлыйбыз инде. Җилкендереп йөрәкләрне.
Аштан үскән биеклеккә. Еллар үтеп кешелекне. Өйрәтсен изгелеккә.
Афәрин! Димәк, димәк. Шулай итеп, безнең 2022 елның җанлы сәләт чатыры һәм проекты Әйе. Ябык дип игълан ителә. Нәк шулай.
Афәрин, алкышлар. Котлыйм команда. Афәрин. Котлыйм командага әлбәттә айрам-айрам алкышлар. Бик зур рәхмәт Айгөл апа э, бүген безнең белән бергә булган өчен һәм инде Э, җанлы сәләт эфирларын биләрдәге, бәлкем алар әле э, ел дәвамында тагын да булачак, ләкин форумнарның биләрдә булган җанлы сәләт чарышлары безнең тәмам. Азат абыйсы, тагын аска, аска төшәрбезме? Мин болай утыра алам. Утыра алам. Ярый, бик зур рәхмәт Айгөл апага. А, без инде сезнең белән дәвам итәбез һәм хәзер безнең тагын бер сәхифә булачак. Ул да булса Э, ижади кунак безнең һәр вакыттагыча э, ижади кунаклар безнең эфирларны ача һәм инде шуны әйтергә кирәк кызганыч кызганыч безнең эфирыбыз әкренләп әкренләп инде тиздән бетәчәк ләкин безнең әле бар бер э, шундый мизгел ул да булса ижади кунак сәхифәсе һәм бүген беләсезме нинди җыр яңгырый минем иң яраткан җырларымның берсе ул да булса зарина вильданова

Гөлназ апа, Тимур абый, Федя абый, биредә әйдәгез катырак, катырак алкышлыйк. Бу безнең соңгы эфирның соңгы э, җыры булды. Шуңа күрә кайнар кайнар алкышлар Гөлназ апага, Тимур абыйга һәм Федя абыйга. Супер, искиткеч булды. Миңа бик ошады. Сезгә дә э, ошады дип э, ышанып калабыз. Әгәр дә ошаса, сез инде Әйдәгез, күбрәк лайклар э, безгә куйыгыз, күбрәк комментарийлар языгыз. Э, без э, бик бәхетле булырбыз, әгәр дә безнең лайклар, комментарийлар күбрәк булса. Әз генә укып алабыз монда Сәләт ут дип язылган һәм хәтта менә Айгөл апа Габдрахманова да безгә йөрәкләр җибәрә, барысын да өлгерә, эфирда да булырга да, безгә комментарийлар язырга да өлгерә. Һәм инде дуслар, Хөрмәтле тамашачылар! Әйе, чыннан да бик моңсу мизгел. Үзегез күрәсез, инде әләмне без төшердек. Җанлы сәләт эфирларын ябык дип игълан ителдек һәм хәзер безнең соңгы эфирның быелгы быелгы форумнардан чыккан соңгы эфирның соңгы минутлары Соңгы мизгелләре, э, бу мизгелдә сез безгә шулай ук берничә комментарий яза аласыз. Нинди чыгарылыш, мәсәлән, сезгә күбрәк ошады, э, бәлкем нинди алып баручы сезгә күбрәк ошады, э, һәм инде кем нәрсәләттә булды? Менә мин бүген Айгөл ападан сорадым, нинди мизгел менә бу форумнарда сиңа күбрәк ошады? Сез дә шул турыда безгә яза аласыз. Иң теге истә калган Э, мизгелләр турында һәм инде айрым айрым айрым э, бик зур рәхмәт әйтәсе килә барлык командага алар биредә э, егетләр кызлар әйдәгез әле үз үзегезне алкышлап алыгыз әле сез әфәрин давайте да үз үзебезне алкышлыйк һәм ялгышмасам тиздән безнең булачакмы исемнәре барлык команданың барлык а инде күрс алар булды мин хәтта әйе күрмәдем менә Барлык барлык э, бу э, җанлы сәләт проектын чынга ашырган кешеләргә әфәрин. Ә без инде сезнең белән саубуллашабыз. Э, киләсе елны әлбәттә күрешербез. Һәм шуны әйтергә кирәк, безнең инде җанлы сәләт 3нче ел яши. Без 2020 елда беренче тапкыр эфирга чыктык. Студия башкача иде. Ул үзгәрә, ул үсә, җанлы сәләт үсә, сәләт үсә. Шуңа күрә сез дә безнең белән бергә булыгыз.